Iway. Kim baraý hajathanada? Kim bar? Men a men. Jaa! Bolaý çaltrak. Oturma. Dura! Piçiňiz bar, juma idi gerek ey piçi magazynyň içinde. Men idim başlyk. Azat sen maý bolýa. Anam juma nirde?

Eee, juma nirde? Ýene jumadan naryň suwuny açyplar diýilende. Halamaýan adamdan jaň gelýär-dä-re, oglum. Juma, bar jumany tapyp gel diýip ganyny çeýnedi ow. Juma! Ýok. Kime telefon aýby? Jumaň kamaý, aýdymyna seret, ol juma, juma diýen bol. Juma nirde şol? Äý, oglanlar, men-ä ýüke gitdim, özüňiz serediň-eý magazyny. Aý men bu gün işim ugruna bolmaýar. Öňümden juma geçdik ýaly atyşyp ýaly başga ýer ýok. Juma! Ýöhe, bu mugsuzlar näme juma? Baş juma işden kowduňa? Wiý kowdum aragony ýok etdim. Ýygyny-da aragony azalt! Nähili boldy aý Şuna bulara? gysyk duraý. Şuna! Uy. Ey şu. Jaň edip sögüýün şu cumala. Işden gidenim bolsa bar. Bay, elim çorna salyp tura. Cuma! Bu ýol ýüze duşaw sen bay. Ey, cuma! Oh. Cuma işden gitdi bolin. Şu daşlaram cuma men gap bar ya. Cuma! Ey bar nerwi moýnal ya bolin ora. Birini şu gün bary sögörmükäm diýýän. Hiç mada ýoga-ow söger ýa. Äýýl boldy. Çyn ysýaly. Azat. Juma jaň ediň-eý. Gelsin yzyna. Aýlygynam galdyrjak-ow. Gelsin şoňa. Aýdyň şoňa. Men elim çorna salypdyr-ow. Gelsin-aý Juma. Juma, bir gel-ow sen entek bary üýşebaý.

Ýo. Ola telefon oýnap otyr, kliýentiň hem özi eşik saýlap ýördi. Bagşyly agamja. Göçdürer. Ha, arma, ay kofycuk zat taýynda başlygyň gadryny bilýäň, ala, tüweleme. Eh, bal ýalykene kim demledaý muny? Juma demledi baş. Tagam tagsyr ýok diýende bolan. Howmy jan. Tätil fanam aldym men. Ay 14 Pro çykla ýetgeşik zat däl-le. Öý. Bony aýlanma. Jumada iPhone alnypdyr aw. Wah, juma. Pul nirden alýar hany o? Meňki prostoýa, ahjyna. Goý telefony. Juma! Gowy edip goýup bolanokmy şu zatlar? Nirde şu Juma? Juma, gelsene o bärik diýip. Wah, balagym ýyrtylýar-da, Juma! Seň saýlap al diýen balagyň dara şu seň gepiňi dagyn gidip özümde kelle ýokla, Juma! Reska maňa balag alyň-aý! Doňuz ýaly okulyp, agzyňa diýen etdirilmeseň, Balaňa sygmarsyň-da. Ýene juma günäkär bardan. Lal bol juma! Senmi şu toýunyň başlygy? Ow agam. Juma näme azar berýäň-ow? Azar beremz aga, gowy görýäs biz-ä. Hany onda juma nirde? Hany işläp ýör? Eý, agam bir rugsat ber, sögüp içim sowadaýyn-da. E, agam içiňi sowatjak bolsaň töleg gülür-ow, ýüz manat. Boldy, gelýän häzir.

Bundukda adam kabul etmäň indi. Bolýa bolýa juma başlyk. Agam bundukda iş wagty gutartda adam alanok. E aý tow öňki başlygy diý juma. Aý şu wagt kim bolsada aljak däl diýäde. Baro sen sora. Alaro. Başlyk öňki başlygyna sizi görjek diýä. Bara yzyna it salyp kowuňa şony. Öň bizarlaý gep çekip bara şolardan. Am kabul edibilemok ya son geläý diýýärler. Şol maňa şeý diýýäni. O goýberde juma. Bizde goh estirýän o. Haýda. Juma. Başlyk juma gelipdir. Akçama. Ýapyň aý magazyn. Ýap diýen bolýara. Ite göwher daksaň ite maglar göwherem diýipdirler. Juma! Gelsin o weli. Sen indi işden boş. Indi bärde men bar. Betme da zuma. Ey, ya adım eden kim zuma? Zuma. Gowja gowja et. Gowja ýeke jaýa gyýdan bolmasyn. Başlyk, Zuma. başlyk. Zuma dälmen başlyk, başlyk ýük geldi. Ay. Erbet düýş görüpdirmi? Juma. Wah. Elime bir duşa ugraýsa. Juma. Juma giripdir aý düýşüme näil boldy eý bula. Ewaý. Juma. Eý Juma geldim. Aý belaňy syrtarýar bu Juma. Bassyk. Men Juma däl bassyk. Düýşüme giripdir-aý juma. Her mekiş gözüme juma bolup görünýädär-ow. Şuny ýüzüme getirip bolmazmykan-aý? Getirip bolýar, başlyk. Dumanlyda bir bespodobny gaty gowy parça döräpdir. Şoňa-da bir baryp görsem. Onda eňlenmäň gideýin-ow, özüň seredişdir-ow, goşa nedir edişini beredim. Palçy aga! Kömegiňiz gerek. Näme kömek? Meň işdişim gitdi menden. Ýolda gelýärkäm bileris. Pullandy. Birini getirip bolar ýaly edip bolanokmy, gyz getir sen-de şonça. Sen meni diňle. Diňleýän.

Juma da maý ýene galyp dur öýdýän. Aý galan bir galsyn maý. Ýerine birine tapmaly bu gumana gün bolmaýar. Juma gelýär. Gelýärmi? Gel sen maý entek. Başlyk salam aleyküm. Aleyküm esselam. Başlyk men-ä işe yzyma geljekdim, alarsyňmy? Waý, ussum-a, näme, islän wagtyň gidip, islän wagtyň gelinýän ýerim-ow bäri-ow. Ýer ýok, ýeriňe adam aldym, duzum-a. Maşyk jan, gaýrat edli, boý işem bolsa etjek, şuma kösenip geldim-le. Wah, ussum-a, bolýa-da, ýene sen bolanyň üçin alaýýan-ow. Ussum-a, Zumanyň täze işini görkez, yska. Boldy, boldy, başlyk. Täze işiň gutly bolsun Juma. Sag ol, sag ol baş. Ah, entegem sen dözmezçilik etip aldym o işi Juma. Men hem beýdip durmaýan o. Men hem süýreje oglanlar bardyr inte. Hüňürdeme Juma. Beh, siňekler näme?

Şu magazine seň üçin gelýän. Şuň üçin gelemok jigim. Sag bol agmjan, özümem magazin açan ilkibaty basym gelgin. Oňarýaň jigim malades. Tagçyna dönük diýse duran wakaly. Huma magazin açýan diýýäňmi? Dur dur başlyk dur. Magazin açan nireme ýöne kliýentler üçin aýtýan muny ýöne prosta. Kliýentler üçinem aýtma düşündiňmi? Juma indi bara sen polny ynama girdiň maňa. Sen indi meň şu dükanyň içinde hem gözüm hem gulagymsyň. Sen meň orunbasýanymsyň ýokam düşündiňmi? Boldy boldy başyk mesele däl. Juma ynamy ödemeseň şo gün piştdin. Belli belli baş. Hany keşa nirde? Şunda şo gözüme düşýär keşa. Senende geçdi öýdýän modaly. Hany onda men gidýän seret gün. Daway bol bol tozan aşdy reski bol. Bol bol çal. Hobaş. Hany aýt. Men ýokam nämeler boldy dükana. Eý başlyk şu keşa bara dastaka dikitdi şo kire edip ýör aýtýan ola. Kime bar berdiş. Berdiş näme etdi. Berdişem o sklada geçip ýatdy sklady gowla diýseňmi. Sen nirä seretdiň jan. Aý ondan Anamyrat geldi. Hawa. Bar ofis diý diýsem ýok magazin diýjek men ofis diýip magazin diýdi. Heý, aňkow, hany, kelläňi görkezene! Aý, tüweleme şah çykyp başlapdyr-a! Gowja seret-ow, gylyjyňdan gan damsyn, jyna! Çalarak ýüz berseň bulary, düşündiň dämi? Bally, bally, bally. Bek tutmasaň bolýan däldir. Bally, bally, bally. Gowja-ow, orunbatar bolaýsa-da, jyna görnenok-laý, nirdekä-ow? Ýa. Menä muny orunbasar edýän gowy Bulam ýatyra. Juma! Ýeteni bilmez. Eşek diýerler saňa. Jymany ýygnaň ey. Giderek keşaň göwnüne degipdir näre. Ýeriňe geç ey keşa mundan orunbasar bolmaz. Akmyrat jan salam aleykum. Wa aleykum esselam. Gel agam görüşdüre. Yo agamjan, ýekeje juma diýip beräýde agam.

Janyň sag bolsun, sagja bol. Näme lezzet alýar Hazer eý şundan eý. Eý Juma, näme? Juma, Juma, näme keýpi bar kaşaň o? Juma diýip ber, Juma diýip ber, Juma, hawa Juma, näme keýpi bar Juma? Aý menem bilemok başyk gelip ýöne jumada juma juman aýdyp durlar ýöne. Şoňada sen günäkär ol. Eý başyk özüň başladyň a başyny. Adyň salsaýym etmediň de juma juma juma juma. Juma kesellebipdir a barsyny. Nesip etsin a. Sagja bol şunça zat aldym ýekeje gezek

Düýnki gelen batnikler nirde bular? Eýway, satmalymy amalary? Suma, dike dur, näme bu sklada basmak üçin getirýäňmi? Dessine at getir-de. Bol, bol. Suma. Agam salam aleýkum. Waleýk, nesip etsin, aldyňmy? Hawa, hawa. Gowja bir indi jumada diýip berseňem, ýüz elliden, iki ýüz elliden nädip, hany postoýannyý klientlere skidka çykyp ýokmy? Aý, bor seň üçin. Meň, meň üçin bir gaýrat et. Baý, bujalaşjaň-a ýöne. Wagtsyz bor-ow. Ýöne, juma bormy bol-aý. Baroris, muňa oýnatgyň mamaý. Wah, skidka et. Kem-ä wah, juma diýdirtjek bular. Juma! Ho, baş. Aý şuň kyrklygyny aýryk goý diýdim a ýok mundi. Sorap otyrlar. Aýryk goýdum mal diýin Myrat satypdyr-da. Ahsynlar sen bokuk goý diýdim a men saňa. Gut bukuk goý diýdim a. Nesip etsin agamjan. Sag bol Tary aka. Agam birje gezegem Juma diýip beräýde. Ýüz elli manat bolýa-da. Mesele däl-ä. Hany. Wah juma. Nätdi? Daşa. Juma. Nätdi? Wah juma nätdi? Barbar nesip etsin ha. Gelip dur owar agam. Wah juma. Nesip etsin. Näme juma?

Agam Juma. Balla ol ätdiňiz aý muny eňňer etdiňiz o. Meneme diýdirer näme şuňa. E, agam ýekeje gezek diýipdir. Juma diýmek 1000 manatmy? Manat aý. Gerek ýaly o agam. Göterile gerek bolmaz. Hawa wena şular ana. Şu par bilen aýna süpürlem dikkat dograp durma. Özüňde derek ýok. Jumada günä bar. Dogry aýdýaň agam sen özümizde derek ýok. Jumada derek gowy gowudyr laýlamak. Salyşdyr şo zatlar.